a kan hupmi rawl paw lunglawm tein ei na din kho nung a si. Tuzan ah dawtmi nulepa hna, Pathian bia in a thar in thazaang la ṭhan ding kan sawm hna. Tuzan i ruah ṭi hna u sih tiah ka duhmi cu Jeim a ngan pakhat a hme pakhat in panga chung hin a si lai i tlangtar ah van i tar ka duhmi cu harsat caan ah zumtu hna nih kan lungput ti a si lai. A hmasa bik ah thlacam ta hna u sih. Dawtnak le lianngannak na khatmi kan biakmi kan Pathian, na bia cu thluachuah pe law a chimtu kei nih Bawipa na bia cu na bia ning tein ka chim khawh nakhnga nang ka hmurka ka lei dang hmang ṭhan ding zaangfah kan nawl ṭhan a si. A ngaitu vialte caah thazaang a si nakhnga zong thla kan cam ṭhan. Kan khamhtu Nazareth Jesuh Khrih min thla kan cam kan biakmi kan Pathian. Amen. Zeidang zeidang kal ti loin Baibal cu chungah kan lut colh lai i Hika zawn te ah hin ka tlangtar he pehtlai in Bible cacaang van rel duh khunmi ka neihmi cu a hme pahnih hi si. Jeim a ngan pakhat a hme pahnih ka u le ka nau hna nan cungah hneksaknak a phunphun a tlun tikah van ṭha i rel u tiah a ti. Kan relmi Cathiang Bawipa nih a thar tein kan zate hrangah thluachuah kan pekpiak ko seh. Kan vawleicung hi zoh hmanh usih. Tuchun ni le bang ahcun COVID-19 ruangah buaibainak in kan khat i thinphan thlalaunak in kan khat. Khat lei zoh rih ṭhan hmanh usih. Yakhain ram te hna, Palawu a ram te hna ahcun ral ruangah ralzam a cangmi kan miphun hawi tampi an khat i hi vawleicung hi Tarin news kan ngeih tikah tarin ṭha hrimhrim hi um kho ti lo ti hi kan theih. Jesuh nih a zultu hna a thlah tik hna ah khan cinghnge lak tu fa thlah bantukin kan thlah hna a ti. A sullam cu harsatnak hmun, ralhrang a umnak hmun, zumtu hna dotu ding a umnak hmun ah kan thlah hna, sehmang umnak hmun ah kan thlah hna ti khi a si ko lo maw? Tuzan caan ah a thar tein James cakuat chung hin thazaang hlan hau usih. Cu bantuk harsatnak kan ton tikah zumtu hna nih zei bantuk lungput dah kan neih awk a si ti hi zohṭi dingin kan sawm duh hna. James cakuat a ngan pakhat a hme pakhat kan zoh tikah James cakuat cu James nih a ṭial i cu James cu Jerusalem Khrihfabu hruaitu Jesuh a unaupa tiah an ruahmi kha si. Steven lung in cheh i a thih hnu thla a si hnuah khan Judah miphun pahleihnih chung i zumtu hna cu ṭihphannak in Jerusalem an chuahtak i an vak an vair, rampi kip ah an va phan i cu an phaknak hmun zongah cun tuak man ko law James cakuat hi AD sawmli le pariat sawmli le pakua AD sawm nga hlan ah ṭialmi a si caah Khrihfa zumhnak biaknak timi kha a rak thar tuk i harsatnak a phun kip lam kip in an tong ti hi fiang tein kan theih khawhmi a si. Biahalnak tampi zong an rak tong hna i awlokchong vansang zong in an rak um lai ti hi kan hmuh khawhmi a si. Cu liote ahcun Jeim nih zumtu hna kha nan tha rak der hlah seh. rak in ko ṭhawng ngaiin rak um ko cu nih cun a phi a chuah te lai tiah thazaang a rak peknak hna cakuat a si ti kha kan hmuh khawhmi a si a bia kan lut colh ko lai i a hme pahnih nak kan van relmi te ah khan u le nau hna nan cungah hneksaknak a phunphun a tlun tikah van ṭha ah i rel u tiah thazaang a pek hna. Amasat cimah vanlak ka duh tukmi te cu zei da si ti si ahcun Jeim nih ca a kuat tik hna u le nau hna a timi te hi si. Hi u le nau hna timi hi Jeim cakuat chungah hlenga hmun hlenga kan hmuh. Le vanlak ka duhmi te cu zei da si ti si ahcun kannih zumtu hna nih hin harsatnak kan ton caan ah ti hramnak kan ton caan ah cu silo zongah zawtnak hna maw pakhat khat harsatnak kan ton caan ah hin unau bantukin ai dirkamh i ai dawhria dingmi ai bawm dingmi kan si ti kha van chim ka duhmi si tuchun ni ah na pawngkam ah ka pawngkam ah minung tampi kan zumtu hawi hna nih harsatnak an tong kho men COVID-19 a neimi zong an si kho men. Ralzam zong an si kho men. Sifak zong an si kho men. Adam, zawtnak dangdang lo ruangah adam lomi zong an si kho men. Cu vialte hna cu kan unau bantuk ten kan zoh hna i kan dawt khawh hna kha hika hin James cukuat nih a kan forhmi si. Cu bantuk i kan ti khawhnak ding zongah Bawipa nih thazaang ṭhawnnak kan pe ko seh. Le kan van kal lai i a pahnihnak ah Hika biafang hneksaknak timi te hi van chim ka duhmi si. Mirang Bible ahcun trials ati i a sullam cu harsatnak na harsatnak tinak khi si. Le cu harsatnak kan ton tikah cun mi van ṭha vai ruat u tiah hika hin James cakut nih a kan fialmi si. dawtmi nu le pa hna ka zumtu hawi hna a bik in mino ka hawi hna harsat ton caan i harsatnak ton caan i mi van ṭha van i ruah dingmi cu biahalnak lian ngaingai si zeitindah harsatnak ka ton lio ahcun mi van ṭha cun kai ruat lai zeitindah ai ruah khawh lai ti hi biahalnak kan i hal cio dingmi cu a si a sina belte in Hika hin Lai biafang i hneksaknak a timi te hi van la ning law hneksaknak timi cu kan ral a kan daw lotu kan huatmi hna cungah kan tuahmi thil a si lo. Kan dawtmi hna cungah kan tuahmi a si. A sit maw, a ṭuh tiah kan thleidan khawhnak hna caah kan tuahmi thil a si. Cucu hneksaknak a si. Le Zeiruangah lah mi vanṭha an sinak mi vanṭha kan sinak harsatnak kan ton tikah mi vanṭha kan sinak ti sisi ahcun Pathian nih hin tuchun ni ah kan tonmi harsatnak buaibainak hna kanmah le level cio in kamino hawi cheukhat hna hrang le bang ahcun ate kuai zong si kho men Cu vialte zong cu Pathian nih kan cungah a tluntermi thil a si si ahcun hneksaknak a si. Cucu kan hrangah a ṭhami a si ti hi van chim ka duh i cu hneksaknak cu Pathian nih kan cungah a tuah tikah a sullam cu zeidah si ti si ahcun Pathian mi Pathian fa kan si tinak khi a si ko. Vawleicung hi zohhmanh u sih kan fa kan le kan nau hna zong zoh u sih kanmah rual zong zoh u sih kan pa le rual deuh zong khi van zoh hmanh u si law harsatnak a rak tong tuk lem lomi fale cu an van ṭhan tikah khin an ṭhawn ning ding tluk in an ṭhawng lo i confident an neih ning ding tluk in an nei kho lo i an nunnak ah an life ah Thil tampi tuah kho ding in thazaang nei lomi tampi kan hmuh hna. Ka unaupa a simi Ṭalung nih voikhat cu bia a, a, a ka chimhmi cu, Unaupa, nang le kei hi kan tonmi harsatnak a tlawm tuk ruangah hin kan puitling kho rua lo e tiah a rak ka ti bal a ka halka ahcun a leh kai har ngai ngai i sau tak a ka tuak ter i o a va hman hring hran dah tiah e keimah le keimah kha bia ka rak let bal kan pu cem a simi metropolitan nih BCRS High School advertisement tuahnak ah ca tawite a ṭialmi ah zeitin dah a ṭial ti si ahcun Nu le pa hna, na fale cu harsatnak na tonter sian lo a si si ahcun na thih taak te hna tikah na thih taak te hna tikah anmah ke tein an dir tikah an tha a chia lai i sungh zatlaknak an tong lai cucaah cun na fale kha harsatnak ton set hna tiah catawi te a rak ṭial bal kha kan hmuh khawhmi a si le hi hneksaknak trial harsatnak he pehtlai in point pakhat te van chap ṭhan ka duhmi cu zei de si ti si ahcun tuchun ni ah thawngṭha Jesuh Khrih na zumh si si ahcun Pathian na zumh a si si ahcun na rum lai na sipuai ah na ong min lai na ṭhangcho thluahmah lai harsatnak na hmu lai lo na dam lai tiah thawngṭha prosperity gospel kan timi zong hi a tam tuk caan a si dawtmi nu le pa zumtu ka hawi ka hawi le hna a bikin ka mino hawi hna hi thawngṭha hi ṭihnung tuk hringhran mi a si Jesuh Khrih hrimhrim nih a zultu hna a thlah hna khan cinghngelak tu fa thlah an daw kan thlah cu Cucu kan i theih fian i tuchun ni ah Jesuh Khrih kan zumh ruangah hin harsatnak kan ing lai lo ti si lo. Jesuh Khrih kan zumh Pathian kan zumh ruangah hin kan rum lai i kan dawt kan zawtnak in kan dam lai tinak zong a si lo. Cucu kan i fian ngaingai harmi Pathian bia a si. Le hi hniksaknak nih harsatnak nih hi biafang nih a kan hmuhtermi cu zeidah si ti si ahcun Khrihfa Pathian zumtu a piangthar cangmi kan si zongah kan nunnak ah hin hi vawlei chung kan nun cungah hin kan cungah zei bantuk thil ṭhalo paohpaoh a tlung kho i harsatnak phun tampi kan tong kho ti zong hi a kan hmuhter ti hi van langhter ṭhan ka duhmi a si. Hneksaknak, harsatnak kan ton tikah zeiruangah hlah vanṭha kan si ti si ahcun Pathian nih a hneksakmi hna cu a fale an si ruangah a si. Bawipa nih sunparnak co ko sih. Tuchun nih na tonmi thil vialte kha Pathian nih an tonter siang ti kha, an senh ti kha tuchun nih hin rak thei law ka duhmi a si. Covid zawtnak in na zawt. Cu siloah piatanak pakhat khat dah na ton. Na leiba ruang harsatnak na tong maw? Uh, vansang in na um maw? Damlonak dangdang na dam, na, damlo in na um maw? Cu silo siah na innchungkhar a buaibai in na um maw? Pathian zumtu tak tak na si si ahcun cucu Pathian nih an senh i ton an senh i culawng cu silo in cuka harsatnak lawng cu an si lai lo i harsatnak zong an chuahpi ṭhan lai ti kha van chim ka duhmi a si. Tuchun ni ah zumtu nu le pa hna kan harsatnak tonmi cio ai dang lai. Nangmah personal ah maw siseh, a dangdang na chungkhar ah maw siseh na sipuai ah maw siseh damlonak ah maw siseh harsatnak tampi na tong ko lai asina belte in ngaihchia in rak um lai ci lungdong in rak um lai ci pathian nih a zumtu amah a zumtu mi hna nih cu bantuk harsatnak an ton tikah cun mi vanṭha nan si mi vanṭha i rel u tiah a ti mirang bible le bangah cun pure joy lunglawmmi nan si, lunglawmhnak ding a si tiah a timi kha kan hmuh khawhmi a si. A hme pathum ah kan kal lai. Baibal cathiang rel hna u sih. Jeim cakuat a ngan pakhat a hme pathum. Zeicatiah cu bantuk hneksaknak cu nan zumhnak in nan tei tikah inkhawhnak nan nei. Hi Baibal cacang hi Lai holh in cun tlawmpal te a hnok deuh rua tiah ka ruah. Mirang in kan van zoh lai i NKJV nih zeitindah a ti ti si ahcun knowing that the testing of your faith produce patience. A sullam cu zeidah si ti si ahcun testing of your faith hi zumhnak kan zumhnak hniksaknak nih cun patient lungsauhnak kha a chuahter ti kha theibu tein ti khi a si NIV ah cun because you know that the testing of your faith produce perseverance a ti hi zumnak hneksaknak nih hin lungsauhnak in khawhnak kha a chuahter a phi a chuahter ti nan theih caah tinak khi a si le cuti a si si ahcun hi kaa zawn i a hme pahnih i hneksaknak lai nih a timi cu si lo si le mirang nih trial harsatnak a timi kha a hme pathum ah zeitindah a ti ti si ahcun cucu testing of your faith na zumhnak hneksaknak zumhnak hneksaknak cu a si ti kha hika hin kan hmuh khawhmi a si le cu zumhnak hneksaknak a simi a hme pahnih ahcun harsatnak kan tonmi vialte zei bantuk harsatnak dah na tontu chun nih a ka thei lo i Zumtu hna nih cu kan tonmi vialte hneksaknak, harsatnak hna cu kan zumhnak hneksaknak kha rak si i cu nih theipar a partermi cu inkhawhnak cu a si. Bawipa nih sunparnak co ko seh. Le hika biafang i testing of your faith a cungah hneksaknak cu si lo sile harsatnak a timi te cu i tlawmpal te van zoh ṭhan u silaw hneksaknak timi le tukforhnak timi hi ai lomi pungsan an si kan hakha diocese kan bishop bishop dr robert mang hren nih zeitindah a ti ti si ahcun hneksaknak le tukforhnak hi pungsan khat in a ra ti asina belte an ratnak belte ai lo lo a ti A sullam cu zeitin si ti si ahcun tukforhnak hi cu kan ralpa sinin a ra i hneksaknak belte khi cu Pathian sin a ra tinak khi a si. Le cu kan theih khawhnak ding caah hi tuchun i kan tonmi harsatnak hi Pathian sinin a rat, cu si lo si ah Satan sinin a rat, zeidah a si ti kan theih khawhnak ding caah fimnak kan neih zong kha hngalhthiamnak kan neih zong kha a herh taktakmi si ti kha van chim ka duh ṭhan a tanglei kan van rel si cun James a ngan pakhat a hme lei thum ah zeitindah kan hmuh ti si cun amah amah a timi cu Pathian ka si i amah zong nih ahohmanh a tukforh bal hna lo tiah hika hin kan hmuhmi si Cu ruangah cun Pathian nih hin ahohmanh hi a kan tukforh lo i kan tluknak ding kan rawknak ding ah hin Pathian nih tukforh a kan tukforh lo ti hi ka hin kan hmuh khawhmi a si. Asina belte in hneksaknak bel hneksaknak ve belte hi cu Pathian sin zong in a ra ve tawn ti hi kan hmuh khawh i theih dingah ka duh ngaingaimi a si. Cu bantuk hneksaknak kan tei khawhnak ding ah cun zumhnak kan herh. cun cu nih cun cu kan zumhnak hneksaknak nih cun zeidah a phi a chuah ti si cun inkhawhnak kha a kan a phi a chuah i cu inkhawhnak cu kan nei ti kha hika hin van langhter ṭhan ka duhmi si le pakhat te van ṭum ṭhan ni selaw hika hneksaknak kan timi ang a hme pathum ah testing of your faith na zumhnak hneksaknak harsatnak na tonmi cu hika James cakuat nih a ṭialmi cu zei si ti si ahcun chunglei in a rami duhak kaunak te hna kanmah nunphung ah ai tel ciami uh, or duh cuainak te hna sual a phunphun hikalin a hong chuakmi kan i buaipimi khi a chim duhmi si lo i a lenglei in a rami dohnak uh, ti hramnak te hna temhinnak te hna Pathian kan ṭanh ruangah i hremnak kan tonmi hna khi a chim duhmi a si. Dawtmi nu le pa hna, zumtu ka hawi hna, ka mino hawi hna, Rom a ngan pariat a hme kul riat kan zoh tikah Pathian nih a zumtu mi hna hrangah hin zeizong vialte hi kan hrangah a ṭha dih in khua a khan dih ti hi kan hmuh khawhmi a si. Zeizong vialte a ti tikah a ṭha zong a tel lai i a chia zong ai tel lai. Cu vialte cu Pathian nin ton a kan senh ti zong hi van chim ṭhan ka duhmi a si. Tuchun ni ah mi cheukhat hrangah cun COVID-19 zong si kho men. Tuchun ni ah mi cheukhat, mi cheukhat hrangah cun buainak a phunphun, harsatnak a phunphun, damlonak ti hna zong a si kho men. Cu vialte hna cu testing of your faith hneksaknak a si i Pathian nih cu vialte hna cu kan hrangah a zumtu hna hrangah kan hrangah a ṭha in design mi a tuah sermi an si ti kha hika hin kan theih awkah van chim ka duhmi si cu zumnak cu zei bantuk zei bantuk zumnak dah a si ti si ahcun testing of your faith zumnak Cu kan zumhnak hneksak a simi zumhnak cu zei bantuk zumhnak dah a si ti si ahcun zumhnak nung khatlei kan chim si ahcun zumhnak a cawlcangmi theipar a chuahmi khi a si. Cu theipar cu zeidah si ti si ahcun cu zumhnak theipar cu zeidah si ti cun inkhawhnak kha si ti kha kan hmuh khawhmi a si. Le inkhawhnak hi zeidah si ti si ahcun Galati a ngan pangah a hme pahnih hna kan zoh tikah lungsauhnak thlarau theipar pakhat zong kha a si ve ti kha van chim ka duhmi a si le hika tlawm hika zawn tein tlawmpal te van pial ka duhmi cu minung kan nunnak rengreng ah hin harsatnak a tong deuhmi le a tong lo deuhmi hi kan i dang deuh ti kha tuan deuh zong kan van chim cang i le hika zawn ah hin harsatnak a tongmi nih hin hi intuar khawhnak hi kan nei i cu intuar khawhnak cu kan va neih lawng khi si loin harsatnak kan ton tikah cu intuarnak khawhnak cu kan hman thiam nak zong kha ai tel chih ti kha hika zawn hin van langhter ka duhmi si a hme pali ah kan ṭum lai James a ngan pakhat a hme pali ah zeitindah kan hmuh rih ti si a si ahcun zeihmanh bau loin a tlingmi nan si nakhnga a karlak ah ing kho loin um sual loin a dongh tiang in ing ko u tiah hika hin a ti. Uh, mirang in cun Let the patient have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing, tiah a ti. Le hi ka zawn ah hin in tuar khawhnak Pathian nih kan hrangah in tuar khawhnak hi a kan neihter duh a si si ahcun in tuar ding zong khi tampi um ti kha a cung le kan chim bantukin kan hmuh khawhmi a si. Le kan van ṭum deuh lai i a karlak ah ing kho loin um sual loin a dongh tiang ing ko u let the patient have its perfect work a ti tikah a sullam cu zeidah si ti si ahcun hi Khrihfa kan nun ah harsatnak kan ton tikah hin phiatlan a um lo shortcut a um lo a ol deuhnak, a ol zan deuhnak, phak a ran deuhnak khi a um lo ti khi a chim duhmi a si. Chuaka bawh keuh te cu ni khat hnu ni khat, zarh khat hnu zarh khat, kum khat hnu kum khat a ṭhan bantuk hin kan nih zong hi kan zumhnak lei ah harsatnak kan ton tikah ni khat hnu ni khat zarh khat hnu zarh khat kan ṭhan khi a herh ngai ngaimi a si. Cucu Pathian zong nih a kan duhpiakmi a si. Cuti a si lo i thut ti kan ṭhan sual a si si ahcun kan nu lawng a lian lai i kan i uah lai asina belte hi ka ah forhfir Baibal cacang nih forhfir a kan duhmi cu a karlak ah ing kho loin um sual loin a dongh tiang ing ko u tiah a kan fial duhmi cu zeidah si ti si ahcun harsatnak kan tonmi kan zumhnak hneksaknak a simi kha Nikhat hnu nikhat, nichu nitlak, nitin te kan nunnak ah kan in cuahmah mi ah khin lungsa tein in cuahmah i a hme pathum ah kan hmuh bantukin hi kan innak nih hin theipar ṭha a chuah lai ti thei bu te i kan in khi a chim duhmi a si. Kan nunnak ah harsatnak kan ton tikah hin in khawhnak Cu inkhawhnak in cun step by step nikhat hnu nikhat nitin kan nunnak ah cu intuarnak in cun kan tei khawh dingmi kha a kan cawnpiak dumi a si. Cucun Pathian nih a kan duhpiakmi zeihmanh bau loin a tlingmi nun kan si tiang cuti te cun Ni chiar kan nunnak ah kan daily life ah tuar ṭangṭang in ṭangṭang hi a kan fial duhmi cu a si. Zeihmanh bau loin a tlingmi nun a chim duhnak cu Baibal a dang hna kan zoh tikah Baibal hrilhfiahnak hna kan zoh tikah a chim duhnak cu zei da si ti a si ahcun a puitlingmi nun, a tlam a tlingmi Hika Mirang Baibal ah kan hmuh bantukin a tlam a tlingmi zeihmanh a bau lomi nun kha a chim duhmi a si. Cucu Baibal kan zoh tikah zeidah si ti si si ahcun zumtu hna hi vawleicung kan nun chungah hi vawlei khua kan sak chungah hin ahohmanh kan tling kho lai lo. Hla ah kan sak tawn i ṭhat kai timh le ka sual chinchin Paul nih a timi hla kha Paul nih a timi kha Ṭhat ka tim ah ka sual chinchin e a ti bantuk khan hi vale cungah hin zeitik hmanh ah kan tlamtlin kan tlam a tling lai lo. Asina belte in Jesuh Khrih a voi hnihnak a rat i pa sinah kan i dinh tik ah khin tlamtlinnak nun cu kan nei te lai. Cu tiang bak cu a karlak ah ing kho loin kan um sual lo i ing ṭangṭang dingin thazaang a kan pekmi cu a si. Mature a tlam a tlingmi nun kan neih khawh nakhnga cu intuar khawhnak cu kan neih nakhnga Bawipa nih thluachuah kan pe ko seh. A hme panga kan kal lai. Sihmanhsehlaw fimnak a baumi nih Fimnak a baumi nan um ahcun Pathian sinah thlacam sehlaw Pathian nih a pek ko lai. Pathian nih cun a ho paoh kha zaangfak ngai le siang ngai in a pek ko hna. Cathiang kan relmi Bawipa nih so kan pek piak ko seh. Hi ka zawn ah hin a ngan pakhat a hme pahnih in pali tiang kha kan van fonh dih a si ahcun zeitindah a chuak hnga ti si ahcun a tlam a tlingmi a pui tlingmi nunnak nun Khrihfa nun kan neih khawhnak dingah cun in khawhnak kan neih herh i cu in khawhnak cu khuaika in dah kan neih lai ti si ahcun kan zumhnak hneksaknak in kan neih dingmi khi a si. Cu zumhnak hneksaknak cu zeidah si ti si ahcun tuchun ni ah kan tonmi nitin kan nun ah kan tonmi harsatnak, buaibainak, a cunglei kan chimmi, a hmasa i kan chimmi harsat buaibainak vialte kha si. Asina belte in hika hin van chim ka duhmi cu Kum thonghnih le kum hleihnih ah India siang ka kai lan tiah ka pi nih ar ka thih tak i cu ka pi nih a ka thih tak ruangah cun kum tluan kum khat chung ka rak tuar i Pathian sinah ka rak vuivai. Pathian zei ruangah la India siang ka kai lai lai te hna khual ka ṭawn lai te hna hi bantuk hi ka cung an i tlunter tiah biahalnak tampi ka rak tuah bal kumkhat chung pathian pathian sinah thla ka cam i zan chiar hi ka lungfak in ka mitthli ka rak thlak ve tawn asina belte in zeitik ahlah cucu cu harsatnak ka tonmi cu ka hrang ah pathian pathian nih a rak ka chiah piakmi a rak ka senhmi ka hrang ah a rak ṭha ti ka fian tit a rak ṭha ti kai fian ti si ahcun kan hawipa a simi final year a si voi a lak lai te thla khat lawng ai duh ah a pa nih a thih tak cule cang ka cun pathian nih aw kha ka pi a rak ka lak piakmi hi harsatnak hi lungfahnak a rak ka tuartermi kha a program chungah pe a rak si ko hi ka hrangah thil ṭha pe a rak si ko ti kha kai fianmi a si cule cangka cun Pathian sinah lawmhnak bia ka chim ka hawipa cu a ṭap cuahmah i a pi a pa nih a thih tak tikah ka hawile dang nih cun ka kawi ṭap duh hlah ka kawi na ngaihchia hlah minung min, uh, vawleicung phung si kan nu le kan pa kan pi le pu nih cun an kan thih tak ding si ti an hnemh cuahmah leo ah kei nih cun ka kal i ka kawi hihi ka unaupa hihi ṭah ca na si ṭap na lung di riam ten ṭap law na thinlung a dam lai tiah e ka rak hnem tu chun ni ah zei ka van chim duhmi cu zei de si ti si ahcun tu chun ni ah nitin kan nunnak ah kan tonmi harsaknak zumhnak hneksaknak a simi harsatnak nitin kan nun ah kan tonmi kha Pathian nih kan hrangah thil ṭha kan hrangah lunglawmhnak mi vanṭha kan sinak ai thei lomi tampi kan um kho keimah bantukin o Pathian zei ruang la hi bantuk hi ka cungah na tlunter tiah biahalnak tampi a chuahmi zong nan um kho. Cu bantuk in a ummi nan um si cun tuchun ni ah hika Bible cacang nih a hme panga nih a kan forhmi cu zei forhfialmi cu zeidah si ti si ahcun cu kan theih khawhnak ding fimnak cu Pathian sinah khin kan, kan hal dingmi si. Bawipa nih sunparnak co ko seh. Cu Pathian sinin fimnak kan hmuhmi hmang cun tuchun ni ka tonmi harsatnak buaibainak vialte hna hi Pathian nih ka hrangah a program chungah ka hrangah a ṭhan khua rak khan ko e mi vanṭha ka sinak cu si e ti kha kan lungput ding cu a si ti hi tuchun ni thazaang pek kan duhmi hna a si. a hme panga pi mi cu de si ti si cun sihmanhsehlaw fimnak a bau mi nan um ahcun Pathian sinah thlacam selaw Pathian nih a pek ko lai cun a van pi mi cu de si ti si ahcun Pathian nih cun a ho paoh kha zaangfak ngai le siang ngai in a pek ko hna hika zawn ah hin kan pa kan Pathian cu thil kan hal tikah siang ngai le Zaangfak ngai in a kan pe tawntu a si. A hme paruk kan zoh si si ahcun kan hal tik belte ah lungawṭawmnak nei lo tein za ah za a kan pek lai tiah zumhnak te he kan hal ding a si ti kha hika Baibal caang nih hin a kan cawnpiak thumi a si. A donghnak bik ah zumtu dawtmi nu le pa hna hi harsatnak vawleicung pi nih kan buaipi mi pulrai covid-19 kan a tongmi hna zong si usih Palewa ram hna le Yakhain ram hna a ummi ralhrang karlak ah buaibainak le tuchun nih kan thi sual hnga maw ti i lung hnangamnak a nei lomi hna zong si hna usih thazaang kan pek duhmi hna cu hihi si James cakuat chungah kan cawn khawhmi cu hihi si cu vialte kan tonmi eh culong si hlah eh Pathian thawngtha bia a chim ruangah harsatnak a tongmi zong cuman cu a biapi deuh rihmi khi si cu vialte nih kan lungput cu harsatnak kan ton tikah harsatnak caan ah zumtu hna nih kan lungput cu zeiti si ti si cun a hme pahnih i kan van chimmi aw mi van tha ka si timi lungput ka si bawipa nih sunparnak co ko seh Cu kan fian a si si ahcun kan boa ah harsatnak kan tonmi hi Pathian nih a kan ton setmi si i cucu mi vanṭha kan sinak si ti kan fian si a si ahcun kan theih tawnmi Mah le mah i thahnak suicide zong hi a tlawm chin hnga ti hi ruahnak tampi ka neihmi an si. Kamino hawina sin zong biacah ka duhmi cu hihi si. Tuchun nih zei bantuk pitana, zei bantuk harsannak dah na ton ti hi kan theihpi lo. Asina belte in an theihpitu Pathian a um i Pathian theih lo in Pathian nih theipi loin na cungah zei bantuk hmanh a tlung lo ti kha na rak i fian i zumtu taktak Pathian zumtu na si si ahcun cu na tonmi harsatnak cu na hrangah Pathian nih a meng lai i thluachuahnak ah a hman lai inkhawhnak an pek lai cu lawng cu si loin hika a hme pali kan hmuh bantukin mipui tling kan sinak ding caah Pathian program a si ti kha van chimh kan duhmi hna a si. A donghnak ah dawtmi nulepa hna, tuchun ah harsatnak na tonmi kha zeidah a si ti na theih lo si si ahcun a hme panga kan hmuh bantukin Pathian sinah cu fimnak cu hal law cu fimnak hman cun tuchun nih na tonmi kha zei bantuk dah a si ka hrangah a ṭhami a si maw si lo ti kha na hmuh khawh lai ti kha thazang kan pek tumi a si. Tuchun ni harsatnak caan ah Khrihfa hna nih kan lungput ding cu aw mi vanṭha ka si aw Pathian mi ka si ti hi a si kan za te ca Bawipa nih thluachuah kan pek piak ko seh amen